Fel ffan mawr o Batman, mae'r gemau Arkham yn gyffredinol fel manna o'r nefoedd. Does 'na ddim lot o deimladau gwell mewn gemau na hedfan uwchben Gotham City, weithiau'n deifio i lawr a chicio dihirod y ddinas yn ddu las. Ond 'da ni wedi bod yma o'r blaen. Dair gwaith. Felly ydy'r gêm ola' yn y gyfres, Arkham Knight, yn cynnig unrhywbeth newydd? Yr eliffant yn y stafell i ddechrau. Na, dydy fersiwn y gêm ar y PC ddim yn gweithio. Ar y funud, dydy o ddim hyd yn oed yn cael ei werthu, mae mor ddrwg. Doedd hyd yn oed Assassin's Creed Unity ddim wedi cyrraedd y lefel yna. Meddyliwch am hwnna! Felly dyna farc mawr coch amlwg yn erbyn y gêm i ddechrau. Ar y PS4 a'r Xbox mae'n rhedeg yn iawn. Mae hi yn bwrw glaw o dan do o bryd i'w gilydd, a dwi wedi disgyn drwy lawr Gotham City i mewn i'r byd rhyfedd a glitchy oddi tano sawl gwaith, ond fel arall mae'n sicr yn gêm brydferth iawn pan di pethau ddim yn mynd yn hollol Horlicks. Be am y stori ta? Wel, mae'r Scarecrow wrthi eto yn trio boddi Gotham City efo'i nwy hallucinogenic. Hmm, rhaid i bod ni'n ddydd Mawrth. Ac wrth i ochr o badi newydd yr Arkham Knight, dyn sy'n gwisgo fatha Batman, ymladd fatha fo ac yn gwybod eitha dipyn am ei gefndir. Fydd dilynwyr selog y Cape Crusader yn gallu dyfalu pwy ydi'r Arkham Knight yn syth, a hyd yn oed os dach chi ddim yn darllen y comics, mae'r gêm yn rhoi cliwiau amlwg yn weddol gynnar yn y stori. Mae'n wirion braidd bod ni fel chwaraewyr yn gwybod pwy ydy'r Arkham Knight ymhell cyn Batman, y ditectif gorau yn y byd. Serch hynny, mae'r stori ar y cyfan yn cydio, ac mae'n dda gweld Kevin Conroy a Mark Hamill yn ôl yn lleisio Batman a'r Joker. A dim spoilers, ond mae'r ffordd wnaethon nhw wasgu'r Joker i mewn i'r stori yn wirioneddol athrylithgar. O ran y profiad chwarae, os da chi di chwarae'r gemau eraill yn y gyfres da chi'n gwybod be i ddisgwyl. Byddwch chi'n hedfan o gwmpas Gotham City yn taclo'r Scarecrow a'r Arkham Knight yn y prif stori, ond yn mynd off-road yn fwy aml na pheidio i ymladd Two-Face, Deathstroke, The Riddler, Penguin, a hoff badi pawb wrth gwrs, Professor Pig. Dwi rhwng dau feddwl ar y rhannau ychwanegol yma o'r gêm. Maen nhw'n un donnog, ac yn amlwg wedi sticio mewn i badio'r gêm allan, ond nes i dal ffeindio fy hun yn aros i fyny tan yr oriau maen yn chwarae sawl gwaith. Mae 'na rwbath hypnotig am y peth wrth i chi grwydro rownd y ddinas yn diffodd bomiau neu'n achub dynion tân wedi herwgipio. A mae wastad yn siom troi'r console i ffwrdd a sylweddoli, hei, dim chi ydi Batman wedi'r gwbl. Ac fel ym mhob gêm Arkham cyn hyn, mae Riddler wedi cuddio cannoedd, 243 i fod yn benodol, o'i dlysau bach i chi gasglu o gwmpas y ddinas. Bonws bach neis i rai, ond dydy'r mwyafrif llethol o chwaraewyr ddim yn mynd i foddran. Annifyr, felly, bydd rhaid i chi gasglu bob un ohonyn nhw i weld diweddglo llawn y gêm, a bod y diweddglo, fel arall, dipyn bach ar yr ochr rybish. Ond mae Arkham Knight yn wahanol i'r gemau cynharach yn y gyfres mewn un ffordd arbennig, y chuffing Batmobile. Rwan, mae'r farn wedi bod yn gymysg ar y rhan yma o'r gêm i roi pethau'n ysgafn, roedd rhai yn hapus efo'r Batmobile ac eraill yn deud mae dyma'r peth gwaetha ers Batman and Robin. Yn bersonol, o'n i wrth fy modd efo fo. Mae'r peth yn rhuo wrth i chi yrru o drwy'r ddinas, mae fel byw ffilmiau Christopher Nolan. Dy'r damnau lle da chi'n ymladd tanciau ar y strydoedd ddim yn ffôl chwaith, yn enwedig pan da chi'n dod yn fwy pwerus. Ac ok, ella bod 'na ormod ohonyn nhw, ac ok, ella dydy dreifio rownd y ddinas ddim mor hwyl a hedfan. Ond come on! Y Batmobile! Yn anffodus, dwi yn meddwl y dyla Arkham Knight wedi cynnig mwy o stwff newydd er mwyn i wahaniaethu rhwng Arkham Asylum, City ac Origins. Pam, er enghraifft, does 'na ddim system nemesis fel yn Shadow of Mordor efo'r hoodlums yn troi'n supervillains i hunan pan ma' nhw'n ych lladd chi? Fasa ddim rhaid i Arkham ddwyn y system, chwaith, mae'r gem 'ma yn cael ei gyhoeddi gan yr un cwmni yn enw'r tad. Fel mae o, mae Arkham Knight yn difyrrwch bach reit neis tan i chi ddiflasu efo fo. A dyna ni. Dio ddim yn glasur nac yn haeddu'r holl hype a dwi ddim mewn brys mawr i chwarae gêm arall debyg. Ma' Warner Brothers wedi deud ma' dyma'r gêm Arkham ola a dwi'n meddwl bod hi'n beth da iddyn nhw stopio fanna cyn i bethau fynd yn wirion. Os na ydyn nhw eisiau ysgwyd pethau fyny mewn ffordd fawr. Gem Superman ella. Neu Justice League. Mae Batman wedi gwasanaethu Gotham City yn dda ers dyddiau Arkham Asylum, a dydy Arkham Knight ddim yn pardduo i enw fo mewn unrhyw ffordd, ond ella bod o angen pasio'r teits ymlaen i rywun arall erbyn hyn.